Сәләм, дуслар! Сәләм!
Тылсымлы рәсем дәресенә рәхим итегез. Дусларым, Салават күперенең февраль санында менә шундый матур панда рәсеме чыккан иде. Без Азия хайваннарын өйрәндек. Бүген дә без Әлфия апа белән бергәләп аклы-каралы панданы ясыйбыз. Башладык.
Бу рәсемне ясау өчен безгә акварель буяулар, стакан белән су, гади карандашлар, пумалалар һәм ак кәгазь бите кирәк булачак. Иң элек панданың контурын ясыйбыз. Панданың башы яссы кабак формасында. Аннары бу хайванның кылакларын, күз тирәсендәге кара тапларны, борыны һәм авызын ясап куябыз. Хәзер инде панданың гәүдәсенә күчәбез. Аның алгы тәпиләрен, эче һәм арткы тәпиләрен ясыйбыз. Панданың контуры әзер. Хәзер инде аны буярга вакыт җитте. Безгә кара буяу кирәк булачак. Нечкәрәк помаланы алып, кара буяу ярдәмендә панданың контурын ясыйбыз. Безнең контур тигез сызыклардан түгел, ә шундый авыш сызыклардан торачак. Болай итеп ясаганда Панданың йомшак йоннары күренеп торачак. Рәсемгә каты итеп басмагыз, пумаланы җиңел генә ертегез. Хәзер хайванның кара Колакларын буйыбыз. Буяулар рәсемгә матуррак ятсын өчен су кушарга да онытмагыз. Пумаланы суга манып алыгыз. Хәзер панданың күзләре тирәсендәге кара тапларны ясыйбыз. Бу таплар арасында түгәрәк формасында урын калдырыйк һәм аны буямыйк. Дуслар, ә сез беләсезме? Һәрбер панданың күз тирәсендәге кара таплары үзенә хас формада була. Кечкенә пандаларның күзләре тирәсендәге таплар түгәрәк, ә зуррак пандаларныкы овал формасында була. Панданың овал формасындагы кечкенә борынын буйыйбыз. Аның да бер өлешен буямыйча калдырабыз. Хәзер инде хайванның авызына күчәбез. Нечкә сызыклар белән аның авызын ясыйбыз. Панданың тәнен буярга да вакыт җитте. Тәнненең контурын шулай ук башын ясаган кебек өзек-өзек сызыклар ярдәмендә башкарабыз. Хәзер панданың алгы тәпиләрен буяп чыгабыз. Хәзер инде панданың арткы тәпиләрен буйыйбыз. Панданың тәне тирәсендәге йоннарны ясап бетерәбез. Иң ахырдан хайванның кендеген ясап куябыз. Ак төс белән кызыл төсне бергә кушып, пандага ал төсле бит алмалары ясыйбыз. Пандабызның бите алсуланып, Матурланып китте. Дуслар, ә хәзер панданы әз генә киптереп алыйк. Ул арада бу хайван турында кызыклы видео карап алыгыз. Бу панда. Ул тышкы кыяфәте белән аюга, ә аклы-каралы төсе белән янутка охшаган. Галимнәр аны аюлар гаиләсенә кертә. Аклы-каралы булуы пандага кыргый табигать шартларына җайлашырга булыша. Беренчедән, ул аның өчен шәп маскировка. Панданың кара йона агачлар арасында һәм җирдә, Ә ак йоны кар өстендә күренми. Икенчедән, панданың кара колаклары ерткычларны куркыта. Ә күзләре тирәсендәге шаян кара таплар пандаларга бер-берсен танырга ярдәм итә. Бу таплар үзенчәлекле. Бер пандадагы таплар икенче хайванда кабатланмый. Панда сүзе кытай теленнән песи аю дигәнне аңлата. Панданың күз карасы песинеке кебек вертикаль һәм тар. Мондый күзләр пандага төнлә дә яхшы күрергә ярдәм итә. Кыргый табигатьтә панданы Үзәк Кытайның таулы урыннарында очратырга мөмкин. Ул дымлы һәм салкынча урманнарда яши, күбрәк бамбук белән туклана. Бамбукта туклыклы матдәләр бик аз, шуңа күрә тамагын туйдыру өчен пандага бу үләнне бик күп итеп ашарга кирәк. Панда көненә 38 килограмм бамбук ашап бетерә ала. Ул бу үсемлекне шул кадәр ярата ки, аның хәтта тән әгъзалары да аны ашауга җайлаштырылган. Мәсәлән, киң һәм яссы урт тешләре бамбукны тешләп алу өчен бик уңайлы. Матур итеп кабарып торган яңаклары иң каты сабакларны чәйнәү өчен менә дигән. Ә тагын панданың ялган баш бармагы бар. Әнә, Ул алтынчы бармак булып күренеп тора. Чынлыкта бу бармак түгел, ә бамбукны тоту өчен җайлаштырылган махсус сөяк. Туклыклы ризык ашамагач, панда күп итеп май катламы җыя алмый. Шуңа күрә башка аюлар кебек кыш көне йокыга да талмый. Эчләре куыш булган бүрәнәләрдә, киселгән агач төпләрендә оя кора. Без күбрәк ял итеп, йоклап яткан пандаларны күрергә күнеккән. Чынлыкта, бу хайваннар бик хәрәкәтчән, алар бик яхшы йөзә, оста итеп агачларга да үрмәли. Әни панда гадәттә бер бала таба. Нәни панда туганда бик кечкенә, банан зурлыгында гына була. Авырлыгы 180 граммнан артмый. Бер атнадан аның тәне аклы-каралы йон белән каплана. Ул әкренләп күзләрен ача. Ә инде бер елдан 45 килограммга җитә. Ә менә зур панданың авырлыгы 150 килограмм. Пандалар кыргый табигатьтә 20 ел, кешеләр карамагында 30 ел яши. Дөньяда пандалар күп түгел, бары 2000 генә. Шуңа күрә аларны аулау тыела.
Менә шундый киң күңелле хайван икән ул безнең аклы каралы дустыбыз панда. Ә без дәвам итәбез. Безнең панда бамбук ашарга ярата. Шуңа күрә без аны бамбук урманына урнаштырабыз. Панданың артына озын сабаклы, ямь-яшел бамбук үләнен ясыйбыз. Моның өчен ачык төстәге яшел буяуны сайлыйбыз һәм кәгазьнең өстеннән астына, астыннан өстенә таба ертып, бамбук үләнен ясыйбыз. Сабак әзер. Хәзер инде бамбукның яфракларын ясыйбыз. Бу үләннең яфраклары бер-берсенә тоташып үсә. Эчәр, икешәр яфрак ясап куябыз. Пандыга бер генә бамбук җитмәячәк. Шуңа күрә безгә тагын бу үләнне ясарга кирәк. дәвам итәбез. Хәзер нечкә пумала һәм куе яшел төстәге буяу алып, бамбук үләненә күләм истибез. Сабакларга аркылы сызыклар ясыйбыз һәм яфракларның контурын ясап чыгабыз. Безнең бамбукларыбыз чын үләнгә охшап китте.